Osuma deemuu booda ifumaatti dhaqa. Akkas jee boo. Nama boolla qotu rabbi nun taasisin duba gartee boolla namaa qottee booda ifumaa keessa se- eh, deemtee seenta. Eh, Rabbiin qoma tanaas nu haa qulqulleessu. Qoma tanaas duba gartee waa hunda daran caalaa jaalala isaatiin jaalala diiniin Sunnaa nabi muhammadiin sallallaahu aleeyhi wassallam jaalala qur'aanaatin rabbi nuuf haa guutu duuba obboleen kiyya kan islaama wallaahi wanni diin ifii jaalachuu diin ifii qabachuu diin ifiiti irratti cichuu diin ifiitiif yaadda'uudha daran qalbii tana tasgabbeesaan uman jirre addunyaa tana irratti waan feete barbaadi

Bakka jirtanitti nageenyi Rabbi, rahmanni Rabbi, jaalalti Rabbi isinirratti haa jiraattu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa danda'aadha. Addunyaa fi aakhiratti sadarkaa teessan ol haa fuudhu isiniin jechaatiin osoon mata duree tiyyatti hin seenne hawaasa kiyya, lammii tiyya, Saba kiyya Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandahaadha, rakkoo isaan amma keessa jiran, cinqii isaan amma keessa jiran, zulmii isaan amma keessa jiran keessaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haa baasu. Nam tokkolleen duba gartee lubbuun namaa baatee namni gammadu hin jiru. Ispeeshaalii keessaafuu lammiin tee sirraa tuqamtee namni duba gartee gammadu tokkolleenuu hin jiru jechuudha. Kanaaf dandahaadhaati zulmii gosa fedhe yoo haa taatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala hawaasa kanarraa duba gartee keessattu saba kiyya kanarraa Rabbi haa kaasu jechaatiin obboleen kiyya kan islaamaa waan takka duba gartee sirritti ifa baasuu barbaadaa jechuudha. Sanis duba gartee maali jennee yoo kan wal gaafannu taate wanni wanni kun haraami. Wanni kun dhorkaa. Waan kana Rabbiin hin jaalatu. Wanni kun sunnaa ergamaa Rabbiitii miti, aleyhi salaatu wassalaam. Wanni kun waan akkanaati. Wanni kun akkasi. Jannee dubbannuufi wallaahi Rabbiitu nu arka waan isin jaalannuufi hawaasa keenya. Namni saba ifii jaalatu, namni hawaasa ifii jaalatu, namni Aanaa ifii jaalatu namni fira ifii jaalatu osoo duba gartee daangaa Rabbii tarkaanfatamuu yaroon tun tanaa mihdii je'ee usee hin laalu. Osoo waan Rabbiin hin jaalanne hojjatamuu arkuu tun lakkii yaroo akkanaatii mitii je'ee cal je'ee hin eegu. Wallaahi wanni dubbannuufi waan isiniif yaannuufi. Waan isin jaalannuufi. waan isiniif dhukkubsannuufi. Akkuma Rabbiinuu Nabi Muhammadiin sallallaahu aleyhi wasallam Qur'aana keessatti je'eeni, Wa andhir cashiirataka al-aqrabiin, Yaa Muhammad sallallaahu aleyhi wasallam fira kee, aanaa kee, foon kee, saba kee, gosa tee, shanyii tee dinniini je'een. Laal gaaf tokko Nabi Muhammad sallallaahu aleyhi wasallam innaawaa qawmii isaa tanaaf yaadurraa kan ka'e, saba isaatiif yaadurraa kan ka'e, aanaa isaatiif yaadurraa kan ka'e, gosa isaatiif yaadurraa kan ka'e waliyyaan yaa banii fulaan, yaa banii fulaan, yaa gosa fulaan, yaa fira kiyya, yaa aanaa tiyya, gosa gosaan, fira firaan, ganda gandaan yaamee achi booda duba garte yaa ilma adeera kiyyaa, yaa intala abalu, yaa faaximaa tiyya, yaa akkana, yaa akkas je'eeti yaame. Maal je'een ni beeytanii? Yaa aboo osoo duba gartee waraanni tokko isin cabsuudhaaf waraanni tokko isin halaakuudhaaf waraanni tokko isin dhabamsiisuudhaaf gaara kana duubaa isinitti dhufu jira yoon isiniin je'e na kijibsiistanii jennaan isaan hundinuu nabiyyi rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam akkamis kijibsiisnaa ja'aniin Nabiin duba gartee duraanuu ummata isaa keessatti dhuga dubbataa, amaanaa jabeessaa kan akkaan dhugaa dubbatu waan bekkamuuf akkamitti yaa ergamaa Rabbii si kijibsiisnaa ja'aniin wayta san Nabiin Rabbii sallallaahu aleyhi wasallam maal ja'an aboo azaaba Rabbii isnit dhufu jiraatii maa Rabbitti hin amanne azaabni Rabbii isnitti as deemu jira azaabni Rabbii isnitti dhufu jiraatii an tanaafiin duba gartee isiniif lallabe tanaafiin isinii dhukkubsadhee jannaan Abuu Lahab achi dhaabbachu jira tabban laka

Nama shoorarkummaan deemuu miti, nama jeequmsaan deemuu miti, nama nama diiguudhaaf deemuu miti, nama nama balleesuudhaaf deemuu miti. Tokkummaa jaalanna, nagaya barbaanna, tasgabbii barbaanna, jaalala barbaanna, wal maxxanfachuudha barbaanna, wal qabachuudha barbaanna. Kunis maalirratti? Haqarratti jechuudha. Haqarratti daangaa Rabbii tiifamee. Aayannii Rabbii hujitti hiikamee, sunnaan Nabi Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam hujitti hiikamtee, Nabiyyiin kiyya sallallahu aleyhi wa sallam kabajameeti. Si galee? Wayta Rabbi, daangaa Rabbii tuqame, wayta Nabiyyiin Rabbii tuqame aleyhi salaatu wa salaam, wayta duba gartee tokkummaadha nuun ja'anii bakka Rabbiin hin jaalatnetti nuun deeman, a'aa wanti kun haraami, amantiin tiyya waan kana hin jaalattu, Amantiin tiyya waan kanan deeggartu, Rabbiin waan kanarraa na dhoorka, Nabi Muhammadiin sallallaahu alayhi wa sallam waan kanarraa na dhoorkaa jedhee dubbachuun yoonii fi kan shoorarkeessaa na gootu taate an shoorarkeessaadha tu. Daangaan Rabbii waan kana Rabbiin hin hojjatin jedhee irraa na dhoorkee wanni kun haraamii jedhee dubbachuun yoo ani nama fitnaan deemu na goote an fitnaaniin deema. Furadhu akkasitti tu. Si galee?

Daangaa Rabbii tiifamuu keessatti anaami Nabi Muhammaditu arrabsame, aleyhi salaatu wassalaam. Waytaan akkana ja'u maal jechuu barbaadeeti? Waan amma keessa jirru waliin beeyna. Haala amma keessa jirru waliin quba qabna. Keessattuu haala hawaasni keenya keessa jiru, haala lammiin tiyya keessa jirtu, haala ummanni kiyya keessa jiru waliin quba qabna. Yaa hawaasa keenya! Yoo dhugaa wali dubbanne firummaan hin baddu. Sii galee? Mahma kaan rakkoo keessa jirru keessaa kan nu baasu Rabbii tokkicha malee abbaan fedhe, xiinxalaan siyaasaa fedhe, xiinxalaan siyaasaa fedhe, pirezidaantiin fedhe, beekaan fedhe, hayyuun fedhe wallaahi rakkoo keessa jirru keessaa nu hin baasu. Kan nu baasu eenyu?

Allaaha, Rabbii tokkicha malee, walaa xiinxalaa siyaasaa miti, walaa sabboonaa miti, walaa sheekh abaluu miti, walaa hayyuu miti, walaa ustaaz abaluu miti. Kun sirriitti nuu galuu qaba dur. Sii galee moo akkam? Rakkoo teenya keessaa akki itti baanu daangaa Rabbii tiifanneeti. Gaafa nuti diinaan Rabbii wayta tuqame dhukkubsan. Gaafa daangaa Rabbii tarkaanfatame maaliif wanti akkanaa kun tahamaa jennee gaafa dubbannu. Gaafa Akkamitti diinaan kiyya narraa tuqamaa jennee diinaa Rabbiitiif dhukkubsachuu eegalle, wayta san Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu nassara, wayta san Rabbiin nu ol qaba, wayta san Rabbiin waan feenu san nuuf godhaa jechu'u. Amma wayta daangaan Rabbii tuqame a'aa haalli nuti amma keessa jirru akkasii miti. Haalli nuti amma keessa jirru akkanaa. Yeroon tun yeroo waan akkanaa dubbatanii miti. Osoo Eergamaan Rabbii arrabsamuu Aleeyhi salaatu wassalaam a'aa yoo amma tana dubbanne tokkummaatu faca'a. Yoo fedhan duba gartee alaabaa jalatti ofii isaaniitiif masqala hojjatanii alaabaa jalatti masqala dhooysanii hojjatanii ifiif fitnaa facaasaa namni kun jaalalaan akka nam tokkootitti akka Alii Sufyaanitti alaabaa Oromootiif kabajaa guddoon qabaan. Alaabaa Oromootiif kabajaa guddoon qaba. Akkin itti yaadu alaabaan tuni amantii takkallee hin laallattutu. Alaabaan saba Oromoo hunda bakka buuti. Alaabaa tana jalatti beekaa hedduu dhabne. Sababa alaabaa tanaatiif ulamaa hedduu dhabne. Sababa alaabaa tanaatiif qabsaawaa hedduu dhabne. Sababa alaabaa tanaatiif goota hedduu dhabne. Sababa alaabaa tanaatitti dhiiga hedduutu dhangale. Si galee? Alaabaa dhiigni hedduun itti dhangala'e tanaaf khabaja guddoodhaan qabaaf an, Aliin, Sufiyaan. Tahuus duba gartee warri amantii naanneessuu barbaadan, warri alaabaa dahoo godhatee amantii jalaan naggaduu barbaadu amantii teessan dirree baasaa deemaa, amantii teessan dirretti ifa baasaatii deemaa hin dhooysinaa, hin dhooysinaa, amantiin dhooysaan taatu, amantiin dhooysaan taatu an, Islaama, Ani nama Rabbitti amane Islaamummaa tiyya sodaa takkaan maliin taa'ee haasawa duuba. Bakkiin amma taa'u jiru mana Rabbii keessaan taa'u jira. Na booda arkitan. Masjiid Bilaal Oromo Dawah keessa, Center keessaan taa'u jira. Masjiidni kun Islaama bakka bu'a. Masjiidni kun nama Islaamaa bakka bu'a. Masjiidni kun mana Rabbiiti. Iddoonin amma taa'u jiru tuni iddoon amantii tiyya itti calaqqisu, iddoon Rabbi itti gabbaru, iddoon Qur'aana Rabbii itti qara'u, iddoon duba gartee Waan tokkichummaa Rabbii duba gartee keessatti dubbadhu. Sodaa takka maleen amantii tiyya calaqqisi. Zan yoo amantii tee ifa baasuu baate feete ifa baasii deem. Maaliif alaabaa jalatti masqala dhooysitanii gootanii? je'ee dubbachuun yoo an kan tokkummaa kaniin diigu na hin taasistu taate Anaa miti, ani wanti kun maaf tahamaa je'eetiin tokkummaafuu dhukkubsadhee dubbadhe, warra waan san hojjatetti maaliif hin xiyyeeffanne du. Sii galee? Kanaafi, sabboonummaan hisaabaa baate Rabbii wajjin wal sin dhoorkin du. Ee, sabboonummaa qabaachuun bareeda, garuu sabboonummaan haqarratti taate. Sabboonummaan wa hunda daran amantii tee qabattee, amantii tee jabeeffattee, saba keetiif ni dhukkubsatta haqarratti. Saba keetiif ni dhukkubsatta akka Rabbiin jaalatutti. Saba kee ni gargaarta akka amantiin tee siin jettutti. Saba kee ni gargaarta akka Rabbiin sirraa jaalatutti malee saba kee duba gartee akka hawaasni sirraa jaalatutti hin deemi. Si gale moo akka? Hawaasa ni jaalanna, hawaasa ni kabajna, ammoo hin sodaannu. Takkittuma tana bekaa. Hawaasa ni jaalanna, hawaasa ni kabajna, hawaasaaf bakka guddoo qabna, haqarratti wajjiin deemna duba. Ammoo yoo hawaasni gara galee waan biraa jala kute wajjin hin deemnu hawaasa dhaabbadhaa hiin tuni waajiba keenya wanni rabbiin diinaa nu barsiiseef tanaafi. Wanni rabbiin kitaaba nu barsiiseef wanni rabbiin ilmii isaa nu barsiiseefi akka duba gartee haqa dubbannufi akka gaaritti ajajnee hamturraa wal dhoorkinuuf. Tarii hawaasni dallanee butamee deema, tarii hawaasni isaaf ifa hin baane, tarii hawaasni waan kanarraa humaa takka illee hin beeku taha. An duba gartee ka Rabbi na beeysise yooniin kaniin usu taate wallaahi hawaasaan hin gaafatu Rabbiin anaan gaafata duba. Si galee dantaa mataa kiyyatiif hin dubbadha. Azaaba Rabbii jalaa bahuuf, gaafii baru Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti na gaafatu jalaa bahuuf, qixaaxa Rabbiin na qixaaxu jalaa bahuuf hin dubbadha. Laal, gaaf tokko ganda tokko keessatti seenaa wahii takka dubbiseetiin, ganda tokko keessatti badiin wahii tokko hojjatamte. Gandi kuni wallaalaan badii tana hojjate. Beekaan ganda san keessa jira. Wayta kana duba gartee Rabbiin dallanii ja'an Jibriiliin deem ganda san garagalchii je'een. Deem ganda san duba gartee gandi kun natti hafre, gandi kun daangaa natti tarkaanfate, gandi kun waaniin an hin feene hojjateeti. deemiitii ganda san garagalchii je'een. Wayta kana Jibriil alayhi salaam Rabbiin maal je'een? Yaa Rabbi ganda san keessa sheekha baluu jira. Sheekha baluun san nama guyyaa soommanu kan halkan dhaabbatu. Nama akkanaa nama akkanaa jennaan Rabbul izzati wal jalaan an ibda bihi. Deem yaa Jibriil sheettichuma saniin eegali je'een. Dura bakki ati eegaltuun mana sheettichaa haa tahu je'een duba. Mana namticha guyyaa soommanee halkan dhaabbatuu haa tahu. Maaliifi ni beektaa? Daangaan Rabbii natti, daangaan kiyya cabee, hawaasni natti kafree, hawaasni daangaa kiyya tarkaanfatee, hawaasni haraam hojjatee, sheektichi anaaf jechaan dhukkubsanne jeen. Si galee? Nahnu Nakhaafu Allaah, hawaasa bal'aa taa'u kanarra Rabbi sodaanna duuba. Li'annanaa ni beeyna hawaasa bal'aa taa'u kanarra Rabbii guddaan. Hawaasa bal'aa taa'u kanarra wanti hundi harka Rabbii jirti. Waan fedhe akka fedhetti kara gaggare gaggalchu, waan fedhe akka fedhetti kan hojjatu hawaasa osoo hin taane Allaaha. Huwa Allaah, Rabbii tokkicha qofatu. Si gale moo akkam? Tanaafuu. Dhugaa walitti himneeti demna. Sabboonummaan hisaabaa baate duuba akka daangaa Rabbii isin tarkaanfachiisne tanaan duba gartee dhaammachuu barbaada. Waa'ee duba gartee namticha Eergamaa Rabbii arrabsu jiruuti aleyhi salaatu wassalaam. Namticha kitaaba Perzadaantii Maccaa Tuulamaa dhaaba waldee guddaa kanaa tahee kitaaba isaa keessatti Nabi Muhammad arrabse. Aleeyhi salaatu wassalaam kitaaba isaa keessatti amantii tiyya tuqe amantii islaamaati tuqe dur kitaabni san yoo fedhe waggaa dhibba dura haa barraa'u kitaabni san yoo fedhe waggaa digdamii min soddom dura haa barraa'u ani ammaan arke gaafaan arketti ka'ee dubbachuun fitnaa facaasuu miti gaafaan arketti ka'ee duba gartee kitaabni kun waan akkanaa qabaati quba qabaadhaa jechuun ilaalcha ummanni san diin keenyaaf qabu, ilaalcha ummanni san Islaamummaadhaaf qabu, ilaalcha ummanni san Nabi Muhammadiif qabu ibsuun akka ummanni amantii isaa jabeeffatee deemu, akka ummanni diin isaa jabeeffatee deemu, akka ummanni maaltu diin kiyya jaalataa, maaltu diin kiyya jibbaa firraa wal beekee deemu gooti. Malee duba garte fikra a'aa waan dhokote hin baasnu waan dhokote yoo dubbanne namni inumaatuu jala deema badii duraan badii dhokottee jirtu namni baasaa jiru hin jiru an badii arkee ahaa useetiin ta'a wa hunda daran caalaa ideology ati naanneessituu fi fikraa ati deemtuun fi hunda daran caalaa hadiisa rasuulaati gudda alayhi salaam yakfiina qawlu nabiyyinaa sallallahu alayhi wasallam Man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, Namni badii ijaan arke harka isaatiin haa dhorku badii san, faman lam yastaxi' fabilisaanihi, Namni hin dandeenye afaaniin haa dubbatu jee, faman lam yastaxi' fabiqalbihi, Namni hin dandeenye qalbiin haa jibbu, qalbiin jibbuun san maali? Irra dadhabduu iimaanaati, Nabiin Rabbii je'e sallallaahu aleyhi wasallam. Ergamaan Rabbii xiqqeeffamuu daran munkaraatu jira. Ergamaan Rabbii arrabsamuu daran badiidhaatu jira. Ergamaan Rabbii arrabsamuu daran yakkaatu jira. Yakki kamuu duba gartee ergamaa Rabbii booda alayhi salaatu wasalaam. Yakki fedhe haa deemu duba. Nabiyyiin Rabbii tuqamuu daran yakki hafe hin jiru duba. Sii gale moo akkam? Yoo ati akka si fakkaate sun fikiraa keeti, sun ilaalcha keeti, garuu fikiraa kee fiddee akkaan humnaan fudhadhu nan taasisin. Sii gale moo akkam? An fikiraa kee hin fudhadhu sirraa. Hadiisa Nabi Muhammadii jira alayhi salaatu wassalaam hadiisa Nabi Muhammad qabannee deemna dur. Si galee? Yoo ati dubbachuun sitti kan ulfaatu taate san dadhabina iimaana keetiiti. Dadhabina iimaana keetii fiddee ammoo tuni fitnaa maarree godhuudhaa jinnii laa. Ergamaan Rabbi akkamitti tuqamaa je'ee dubbachuun fitnaa kaasu yoo taate haa kaatu duba. Fitnaa ka'uumi haa balbaltuun siin je'e boo. Fitnaan ka'uumi haa shidamtu. Si gale moo akkam? Hadiisa da'iifa fitnaan raftee jirti nama isii kaase rabbi haa abaaru hadiisa mawdu'a hin jirres duba gartee ragaa godhattee narratti wanti hin je'inan. Si gale moo akkam? Ka tuqame ergamaa rabbiiti warri ammaan dura maaf hin dubbanne an shu'uuna kiyyaa miti an. Si gale moo akkam? Waan dubbachuu dhabeef isaaniitu beeka. Tanii namni qubumaa hin qabu waan san nuti arkine. Waan arkine kana baanee dubbachuun hawaasaan waan kanaa deemu jiraa quba qabaadha. Hawaasa ummata kanaa wajjiin tokkummaa jattanii irracha deemu jirtanii bakka shirkiidha. Hawaasa ummata nabiyyii kee arrabsu jiru, ummata islaamummaa kee tuqu jiru, ummata diin kee tuqu jiru wajjiin ati tokkummaa jattee deemu jirta. Si gale moo akkam? Saniifuu waan kana hawaasaaf ifa baaju baasuun waajibii ana. Kuni waajiba kiyya. Dirqama kiyya. Munkara munkara mahmaa kaan akka fedhe sii galee mokka akka ati fahamtetti ani hin fahamudu. Mumkin Rabbii si cufee na bane. Sii galee mokka kanaafuu duba gartee kitaabni ilaalcha Oromoo jiru irra deebi'eetiin dubbadha ammallee wa ukarriruhaa Hugguu kudhan, dhibbaa miti hugguu miliyoona, irra deebi'eetiin dubbadha. Kitaabni Ilaalcha Oromoo jedhu kan Pirezidaantii Maccaa Tuulamaatiin barreeffame dub. Waldaan sanuu Nabi Muhammad arrabsuuf jaarame, aleyh salaam. Waldaan Maccaa Tuulamaa sanuu Islaamummaa tuquudhaaf jaarame. Maaliifi? Silaa dhugaan tokkummaaf kan dhukkubsatu taate, silaa dhugaan tokkummaan kan isee hachistu taate, silaa dhugaan tokkummaan kun kan isee hachistu taate, gaafa namtichi zaalimni, namtichi dayyuusni, mujrimni kun Ergamaa Rabbii, aleyhi salaatu wa salaam, arrabse, osoo arkanii, Wanti kun tokkummaa diiga. Wanti kun saba keessa shoorarkaa kaaya. Wanti kun saba waliin dhawa. Wanti kun adeemsa keenyaaf gaarii mitii ja'anii silaa dhorkani. Hundi isaanii irra walii galan dub. Nama qabeenyaan gargaare eenyu jattaan maqaa isaa biraan kuta ammaaf dub. Ammaaf biraan kuta saya'ti yawman. Sodaa takka maleen dubbadhaan. Sii galee? Sodaa takka malee hin dubbadha. Waan kana irratti hawaasni walii galee waan fedhe haa jiru. Sii galee? Ergamaa Rabbii arrabsu jira. Tokkummaa ka diigaa jiru isa. Tokkummaa ka diigaa jiru waldaa Maccaa Tuulamaatii fi pirezidaantii waldaa Maccaa Tuulamaati. Kitaabni kun bakka jirurraa walitti qabamee duba gartee irraa haqamuu qaba. Amantii isaa akka fedhetti haa calaqqisu. Amantii isaa calaqqisuuf ergamaa kiyya arrabsuu hin qabu. Alayhi salaatu wasalaam. Amantii isaa calaqqisuuf amantii tiyya arrabsuu hin qabu. Akka fedhetti haa ta'u. Garuu ammoo soba kitaaba san keessatti ergamaa rabbiiti irra deemu. Alayhi salaatu wasalaam as bahee dhiifama gaafachuu qaba. As bahee waan san haquu qabatu. Eh, si gale mokkam? Kuni waan ammaan dura dubbatameeti. Maaf kaastaa? Ayi. Ok waninin kaaseefi dubbatamee isin warri ammaan dura dubbatame osoo quba qabdanii eergamaa rabbiitiif dhukkubsachuu diddanii ustan wanni san akkasi sabatee taa'e du. Si gale mo akkam which means ilaalchi isaan qaban kuni numa deemaa jechuudha ani rabbi na garsiise as bahee dubbachuun ilaalchi san sirri miti haqaa jechuu kiyya malee fitnaa kaasuu miti du. Sii galee waan akkanaa tanaan hin deemina. Yoo dhugaan ergamaa Rabbii jaalattan alayhi salaatu wassalaam. Yoo dhugaan nabiyyiin Rabbii isin dhukkubse alayhi salaatu wassalaam. Yoo dhugaan ilaalchi kitaaba san keessa jiru sirrii mitii kan amantu taate as bahii dubbadhu waliin qabsoina. Achi achitti dadhabina imaana keetii dhuftee nutti hin dubbatinan. Etuun dubbii dirree teessu dhugaa wal himneetuma deemna. Dhugaa waliin neetuma deemna dur. Si galee achi achitti wa takka yoo dandeesse dubbadhu hin dandeessuu mi us wa illaa ija bitaatii fi tamirgaatii jee Shee Abdii Hussein kalee. Waan godhu jirru kanatti ulamaan ka dubbate rabbi ja- jazaa isaa jannataan haa kafaluuf kan dubbatinis rabbi duuba gartee ifa haa baasuuf wa takka waan kanarratti an. Si galee? Yakfiinii namninii waaniin hojjadhuu irratti an fakkeenya godhadhee deemu Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Ahmad ibnu Hanbal imaamu ahli sunnati wal jamaa'a imaamu al-aqiida isa duba gartee fakkeenya kiyya. Isa addunyaan tun guutuun qur'aanni jecha rabbiitii miti jettee walii galte. Bulchaan yeroo san jiruu fi ulamaan gariin tan yeroo san jirtuu fi garii duba gartee kan hawaasa sodaaf, gariin duba gartee kan mootummaa sodaaf fa, ee qur'aanni jecha Rabbiitii mitii je, kobaa isaa dhaabbate. Itti tumame, itti cafaqame, itti hidhame, mana hidhaa itti gale, achii bahe, hawaasarraa ittiin muramee akka hawaasa gad bahee waa takka hin barsiisne itti tahe. Ahmad ibnu Hanbal, Sabata ammoo ni sabate duba. Qur'aanni jecha Rabbiiti je'ee dubbate duba. Silaa inni gaafas Qur'aanni jecha Rabbiitii mitii ulee sodaaf kan ja'u taate nutilleen amma ragaa isa godhanna. Si galee? Garuu jechi isaa Jecha ummataa hunda caalee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa seenaaf kaayee, ragaaf kaayee, nutilleen arraan tana fakkeenya godhannee itti deemna. Alaa haadha, waan amma deemu jiru kanarratti an fakkeenyi kiyya isa malee leysa sheekh fulaan walaa ustaaz fulaan. Si gale moo akkam? Ma'a kawnihi

nama fitnaatii miti walaakin bihamdillaah bifadlillaah bihawlillaah biquwwatillaah fedhii rabbiitiin tola rabbiitiin dandeeytii rabbiitiin yoo inni naan fedhe fitnaan dhaamsa fitnaan dhaamsa fedhii rabbiitiin yoo inni naan fedhe dandeeytiin qabu beekumsaas hin qabu dandeeytiin qabu ani nama da'iif Nama wallaala, jalee namaa, irra xiqqaa namaati. Yoo inni naan fedhe, yoo Rabbi naan fedhe, yoo Rabbiin dandeetii naaf kanne, yoo Rabbi jabeenya isaatiin na jabeese, ayyu munkar, munkara fedhe kan amantii tiyya dhufu, ilaalcha fedhe kan diin kiyya dhufu, ilaalcha fedhe kan amantii tiyyatti dhufu, wallaahi niin dhaamsaamii niin dhaamsa. Dandeetii tiyyaan osoo hin tahin dandeetii Rabbiitiin an dandeetii hin qabu. Beekkomsa kiyyaan osoo hin tahin beekkomsa Rabbiitiin an beekkomsa hin qabu. Ilaalcha kiyyaan osoo hin tahin fedhii Rabbiitiin ani heelaa fi qiwwaan qabu isa malee. Rabbii kiyya qabadhee Rabbii kiyya irratti irkadhee heelaa fi qiwwaan qabu isa malee gargaarsa isaatiin isa gargaarsifadhee Rabbii kiyya qabadhee munkara fedheen hin dhaamsa. Lastu rajul fitna. Fitnaa hin deemu fitnaan dhaamsa malee. Garuu ammoo munkara dhokotee taa'u jiru hin baasne an. Ifiif na dhufe arke waytaan arke usee hin taa'u du. Maaliif baru rabbiin maaliif ustee yoo naan je'e maaliin ja'an? Arkite si garsiise maaf hin dubbanne yoo naan je'e maaliin ja'aan rabbiin? Ajibnii naa deebisi. Maaliin ja'aan rabbii kiyya? Maaliin deebisa Rabbii kiyyaaf? Saniif hin dubbanne. Ati immoo ka arkitee us'e akka Rabbiin jattu siitu beeka duuba. Kanaaf nama dhugaan Rabbitti amaneef kullu man qaal laa ilaaha illallah Muhammadun Rasullaa je'e yoo amantiin tee si dhukkubsite, yoo diinaan kee kan si dhukkubsu taate as bahiitii diinaa keetiif dhaabbadhu. As bahii diinaa keetii dhaabbadhu. Kitaabni san tokkummaa Oromoo diiga. Kitaabni ilaalcha Oromoo ja'u san amantii wali buusu jira. Tokkummaa Oromoo diigu jira. Qabsoo ulamaan teenya qabsooyte, qabsoo ulamaan teenya wareegama itti kafalte, qabsoo ulamaan teenya duuba gartee waa meeqa itti dhabde tabachu jira. Kun tuffii. Tuffiillee tuffii irraa oliiti duuba. Lan nasmaha alaa hadhaa kana hin hayyamnu. Hanga abbichi kitaaba sanii as bahee dhiifama gaafatutti, hanga abbichi kitaaba sanii as bahee waan san haqutti, hanga abbichi kitaaba sanii as bahee duba gartee dogongora isaatirraa deebutti, wallaahi waan dandeenyu hundaan qabsaawuudhaaf tenya kuni akka akkasitti ifa bahuun barbaadaa jechuudha duba. Kanaafu duba gartee obboleen kee kan islaama Rabbiin subhaanahu wa ta'aala waan dubbannuu fi waan hojjannu keessatti ikhlaasa rabbi nu haa kennu sabaata rabbi nu haa kennu ofii jallatanii nama jallisuu ofii kararraa badanii namallee kararraa balleessuu ofii duba gartee kararraa maqanii namallee kararraa meessuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraa nu haa eewalu waan dubbannuu fi waan hojjannu hunda keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala istiqaamaa ikhlaasa tawfiiqa rabbiin nu haa kennu jechaa Waaniin dubbadhu keessa yoon haqa qunname Rabbirraahi, dogongor nafsiyaatiyaaf sheyxaanarraahi. Kheyrii waliin nu haa deebisu. Assalaamu Aleykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.